Haia Huw. So yym gwenllian Beynon i fi. Fi'n gwitho yn yy Coleg Celf Abertawe. A...
Shwmae Gwen, Huw i fi, Huw Williams a i fi yn um, arweinydd ar y Parneth Gymraeg yn Ysgol Gelf a Drinio Caerdydd. A dyma ni nawr uh, arddangosfa golwg ar gelf Yym mae e'n barod wedi bod mewn dou lleoliad byw, odd e yn Gyrdydd ac yn Abertawe, ac wedyn 'ny gyda hwnna ma' yym yym Matt a Carl o Doming- Domingo Studio wedi dod i recordio fe ac felly dyma fe yr arddangosfa rhithiol.
Ie, cyfle e- eto, ni wedi bod rhedeg yr arddangos yma am sbel nawr, a ni wedi bod yn mireinio fe tro ar ôl tro, a fi'n credu mae'n disgwyl yn rili dda Gwen, actually, fi'n eitha, eitha, eitha ples o beth ni wedi troi mas. Ni wedi ffilmo fe yn y ddoi lleoliad wedyn ni, fel bod dyn ni rhyw adnodd um, mwy hir dymor den, fel lle ni dyngos hwnna wedyn ni yn ddigidol um, dros y flwyddyn nesaf, ynddo fe? So, Yn sicr, mae'n really handy actually, achos fi wedi ffindo dyn ni fan hyn mae myfyrwyr yn mynd nôl a edrych ar y gwaith, dyn ni'n cael, fi'n fi sôn am bod ti'n greifftio o waith a arddull penodol, a mae'n mm. adnodd gwych i wrth i sort of um, uh, sain post y myfyrwyr ato e. Yeah. A fi'n credu le ni, oedd e'n eitha gyffroes, yn dod e, oedd na rhyw fwrlwm iddo fe le o'n i wedi dechrau casglu gwaith a wedyn oedd fwy o waith yn ymuno ar arddangosfa wedyn erbyn bod ni'n gorffen yn Gyrdi, yn Abertawe. So odd 'na yy hefyd yn yym yn gyffrous iawn a odd e'n hyfryd i fod nôl hefyd yn fyw on'd e? Yn sicir. Yy cynnal arddangosfa ie. A natur y pop up yw wrth gwrs t- so ti byth cweit yn gwbod pa fath o gymysgedd o waith gei di a beth bydd yn edrych fel ar y diwedd a i rai bobol ma' nw'n meddwl goodness ma' wnna'n ty' bach yn heriol ond mewn ffordd hwnna yw'r peth sydd neud e'n yn ddigwyddiad mor ddiddorol. Ie ie y ffaith bod e'n pop-yp a hefyd nawr ni 'di popo lan yn ddigidol hefyd achos do'dd Carl a Matt efo ryw offer anhygoel o o Domingos yy i yym i recordo fe a o'n i'n synnu o'n i'n sy- o- o'n i'n s- odd e'n syfrdanol rili y cit newydd hyn sy wedi ga'l 'i creu oherwydd fi'n credu y sefyllfa 'yn ni 'di bod trwyddo on'd yfe jyst rwbeth rhyw offeryn bach fel 'yn odd e'n ffilmo bobman a odd e'n Hwna i fi yn ddiddorol. Yn sicr, yn sicr. Fi'n credu mae'n ddiddorol hefyd i weld um, o ran um, bod gallu um, dangos gwaith 3D hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth um, sydd yn, sydd yn really ddiddorol. Fi'n credu mae, um, fel ni'n gweud o blaen, defnyddio fel adnodd yn mynd i'r dyfodol yn, yn boerus dros ben, fi'n credu. Yn llai weld mewn falle 10 blwyddyn, 15 blwyddyn, bydd gen ni cyfres o fideos yn dangos beth sydd wedi bod yn digwydd dros y cyfnodau yma. Ie, a bwriad Golwg ar Gelf yndyfe yw yym bod ni yn yym jyst ca'l gwaith at 'i gilydd bod e'n neud pop yp ond bod e hefyd jyst yn dyngos ta beth ma' myfyrwyr yn gwitho arno ar y pryd ne' rwbeth ma' nw'n dewis roi miwn o's dim thema iddo fe os o's dim... Na. ...dim bwriad fwy na 'na iddo fe mae e'n dod â pobol at 'i gilydd on'd yw e? 'na 'na'r bwriad y peth a... Ie. Credu bob blwyddyn hefyd fi'n meddwl o mae e'n dod â bobl at 'i gilydd mewn ffordd hynod o ddiddorol fi'n credu a yym ie a m- a ma' ryw allbwn i wnna on'd o's e ma' ryw fwrlwm yn yn ca'l 'i greu. Ie yn yn sicir a fi fi'n credu bod n- ni'n gweud hyn trwy'r amser a ni'n ffindo hyn yn ein gwaith ni ma' fel ma' 'na rwydwaith 'na ond o ran ca'l pobol i gysyll- gysylltu gyda'i gilydd a datblygu um, rwydwaith o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y blaen. Mae'n rili, really, really bwysig, actually, um, bod ni'n um, yn, yn cofnodi fe fel bethau. So mm. mae fe, hwnna'n hwnna rhywbeth sydd yn, ie, yeah, sydd yn, i fi'n ffindo na, mae'n myfyrwyr yn dod nôl at ai yn atgoffa fi yn bod ti'r ambwytu'r yym arddangosfa rili a ma' fe ma'n m- mae ni'n gwbod bod myfyrwyr ar cyrsie gwahanol o fewn yym yr y prifysgol 'da ni falle na bydde wedi siarad gyda'i gilydd wedi siarad gyda'i gilydd achos y digwyddiad 'na heb heb os am y myfyrwyr sy tu allan yn eich yn eich yym prifysgol chi Gwen. Ie yn gwmws ie. Ma' allbwn diddorol 'di digwydd gyda ni wthnos hyn ma' un o'r merched yn yr ail flwyddyn yym Caryl Bulman wedi pen- mynd ati i ysgrifennu datganiad i'r wasg, a beth oedd yn ddiddorol i fi amdano'r ddat- ddatganiad hyn oedd bod hi'n dehongli'r arddangosfa, ond hefyd oedd hi wedi tynnu llunie o'r fyfyrwyr eraill gyda'i gwaith nhw. Yn amlwg, dim ond myfyrwyr Abertawe oedd hwnna tro hyn, yndyfe? Ond o'n i'n meddwl o ma' wnna'n neis achos ath 'i ati wnna at yy at neud wnna 'i unan a ma'r nawr ma'r yym ma'r prifysgol wedi rhoi wnna mas ar y cyfrynge cymdeithasol. Yym ac yym a odd 'i wir wedi enjoio neud hwnna a fi'n credu m- t'mo' bysen i ddim wedi neud celf a dylunio ar y map ddim wedi creu arddangosfa wedyn 'ny bydde hwnna ddim wedi digwydd. Mm. Te. Mae hwnna'n rili ddiddorol achos mae fe yn gwthio fe tu fas i jyst y myfyrwyr yn ymrwymo a, a, a gosod lan a curiadu'r atrau ddangosfa ond hefyd falle deall y cyd-destun o farchnata a, a hyrwyddo'r arddangosfa ei hunan hefyd sydd yn cam ymhellach ydw e? Ydy, ydy, ydy.
A tra yeah. bod ni'n siarad amdano curiadu, yn dyfe, ges di myfyrwyr dyfe i guriadu yn y Gyrdydd, dyfe? Do, do, a eto oedd hwnna'n fel i fi'n um, pan o'n i'n cysylltu gyda'r myfyrwyr yn, yn sôn am bod i'r arddangosfa, hwnna un o'r um, manteision. Ni'n annog myfyrwyr i, i gymryd rhan, um, a maen nhw'n moyn cymryd rhan, achos bod nhw'n cael y cyfleoedd extra yma, yn hytrach na just dangos y gwaith, curiadu'r gwaith, y profiad y gweithio mewn tîm um, o dan Wel, dim dan bwysau, ond i, i deadline, mae'r un yn sgiliau rili, really, really bwysig, ac um, y myfyrwyr yn, yn, yn, yn, yn buddio hwnna hefyd, yn y gystal â dangos y gwaith o bethau. Ac yn Abertawe, mae artist preswyl gyda ni, so ni'n rhoi'r swydd na i'r artist preswyl, achos hefyd, fel ti'n gweud, mae fe'n creu rhywbeth proffesiynol yn dweud, e? i'r mm. person na, person ifanc na sy'n newydd graddio, uh, sydd yn gweithio gyda ni fel artist preswyl, a Ie fe a Owain Sparrnon yn curiadu i ni yn yym yn y Coleg Celf Abertawe. Hmm. Ac felly m- ma' fe jyst yn roi profiade a hefyd beth sy 'di digwydd hefyd yw bod y myfyrwyr hefyd yn creu cyswllt gyda fe. So nawr ma' fe tymed bach yn hŷn ma' fe wedi graddio ma' fe'n gweitho mewn swydd mewn prifysgol a wedyn 'ny ma' myfyrwyr yn yn cysylltu gyda fe so ma' fe fel ti'n gweud ma'r rhwydweithio hyn yn yn rwbeth 'yn ni'n gweld sydd yn rili bwysig o ran, um, o ran yr arddangosfa. A, a hefyd fi'n credu, fel ni wedi gweud o blaen, um, uh, mae fe'n agor i fyny beth i ni'n neud i staff arall o fewn y brifysgol hefyd, a um, i ni'n cael arborth nôl gan staff yn gweud bod nhw um, bod nhw'n dod ar draws y gwaith Cymraeg a hyd yn oed y myfyrwyr Cymraeg am y tro cyntaf. So ar y lefel hynny hefyd o ran fel galluogi staff eraill tu fewn i'n ysgol celfa dylunio ni, ond tu hwnt i hynny, um, i fod gallu gweld beth sy'n mynd mlaen, oedd e'n rili, really, really bwysig. Okay. Ac am gystal hynny, yn dyfa ni'n trefnu celf y dylunio ar y map, a mae hwnna hefyd yn, yn bwysig hefyd, le ni'n cael myfyrwyr at ei gilydd mewn lleoliad, um, a mae hwnna'n gwaniaeth llefydd. Um, Nethon ni llwyddo i wneud e um, yn rhithiol trwy cyfnod clo, um, a wedyn ni trwy hwnna hefyd, ni wedi penderfynu trial recordo peth o'r peth byw eleni. Adnodd digidol allwn ni gael hefyd on'd 'yn ni? So bydd ma' hwnna ar ga'l by- bydd hwnna gobitho ar ga'l hefyd yy i fynd cyd-fynd â hwn. Ie ie na fi eisiau cymlaen bydd hwnna'n digwyddiad arall ond ma' nhw'n gweithio'n dda gyda'i gilydd fel pâr hefyd fi'n credu y cyfres o arddangosfeydd golwg ar gelf a wedyn y digwyddiad map ar y ar ar y diwedd fi'n credu ma' hwnna'n pâr o ddigwyddiadau sydd yn yn yn yn yn gweithio, mae dilyniant da fi'n credu. Ie.
Gwd, so 'na fe. Mwynhewch yr arddangosfa de yn rheina sy'n watsio. Mwynhewch. Oce.